Үтүө күнүнэн олоҥхону сэргээн истээччилэр ытыктабыллаах дьүүллүүр сүбэ Таатта улууһун Тыараһа нэһилиэгин олоҥхоһуттарын улахан бөлөҕүн толоруутугар Былатыан Ойуунускай Дьулуруйар Ньургун Боотур олоҥхотуттан бэһис ырыата. Оруоллары толороллор: эмээхсин Клавдия Мордовская, оҕонньор Степан Собакин Бохсоһоллой Боотур уот уһутаакы Анатолий Варламов Ньургун Боотур дьүһүн кубулуйар кырынаас оруола Прокопий турнир Тыһы Тыймыыт Анастасия Антонова Туйаарыма Куо Гея Огонерова Дьэс эмэгет Анна Иванова Ньургун Боотур уонна күн дьириминэ бухатыырдар Петр Полускин Сэһэнньит Галина Полускина Дьулусханнаа дьолуо маҥан халлаан дьураатыгар тура төлөөбөт Дьулусхан субуйа сүүрүк дьураахара ат барахсан Ардьамаан дьардьамаан аҕалаах дохсун холорук доҕуһуоллаах тоҕус туут мас хайыһардаах Боор дойдуга буулаҕатын булларбатах Бохсооллой боотур обургу аҕыс былас суһуохтаах Айталыын куобарахсаны куораан ылайытыһынан куту харбаан ылан куотарын аҕай кытта. Тойон иччитэ аналлаах атаһын тоҕус хонуктаах түүн түүнү супту уһугуннары сатаан баран хараҕыттан сырайыттан хата туота кытыастыар диэри дэриэспэ таас дэлби баран дэлбэрийбитин курдук тэбэнньиргиттэ. Орто дойду улуу дуолана олоро биэрдэ ол-бу диэки көрдө. Аҕыс была суохтаах Айталыын куол барахсан суох буолбут суола сүппүт. Ол туран көрдөҕүнэ сэттэ таба сиргэ тааска суолларын хаалларан тус соҕуруу диэки туманныы турбуттар эбит. Оройунан оонньуур орто дойду улуу дуолана тоҥ буору тобугун ортотугар диэри тобулу тэбинэн, ириэнэх буору иэччэх тэбэригэр диэри иэдьигэй курдук ибири тэбинэн туран, харалдьыттан көппүт хара улар курдук халлаан хадьаҥата ыҥыырыгар хап гына хатааста түстэ да, хаһыытаабытынан үөмэс-аамас көтүттэ. Ол көтүтэн иһэн, өйдөөн-дьүүллээн көрдөҕүнэ, төпөлүүтэр да буолбут түҥ ойуур быыһыгар төгүргэс үүтүттэн сыыгыныы сытар сыгынах анныттан буркунас ынах мууһун курдук бур-бур буруо бурулуйан тахсан хоруҥ тымыр хааны хоройо үүммүтүн курдук хоройо дэппит эбит.

Ким бар буолуоҕуй диэн оҕонньор киһи саҥата онолуйан иһилиннэ. Дьэ, оройунун оонньуур орто дойду улуу дуолана оҕонньордоох эмээхсин саҥаларын истэн баран, аҕыс дьааҥы хайаны ааһа баттаата тоҕус чуоҕур хайа тоҕойугар тиийэн тохтуу биэрдэ. Соргулаах соноҕоһун соққор холор өттүнэн эргитэ охсон кэбиспитэ үс нуоҕай салаалаах үрүҥ көмүстүбэччилээх хатыҥ мас буолан ханаскына түстэ. Бэйэтэ буоллар үрүҥ түүлээх кырынаас буолан кылбас гына түстэ. Ол туран илин иин баарын өҥөйөн көрбүтэ аҕыс былас суһуохтаах айталыын куобарахсан күн айыы көмүскэллээх оҕото көхсүн хараҕыттан хараҕынан ытыы соҥуу олорор саҥата иһилиннэ. Дьэ ону истэн баран хаана хааннанна, эһэ киҥэ киҥнэннэ, өһөгөйдөөх дьүһүннэннэ. Ол кэннэ аҕыс була суохтаах Айталыын куо барахсаны икки ытыһын иһигэр имэрийэн-тамарыйан сүҥтүү курдук суулуу тутан баран хаҥас хаппарыгар уктан кэбистэ. Дьэбээтэ буоллар кырынаас буолан кылбас гына түстэ, улуу моҕол ураһа уҥа өттүнэн былтас гынан көрдө. Оол өйдөөн көрдөҕүнэ, чохох курдук кэтэхтээх тобук курдук сүүстээх сортол тоҥус уйгунун сортол тоҥус бастыҥа утуйан сыта утуйа сытар эбит уонна уһуктан ыла-ыла уһуутаабыта буолар эбит. Дьэ, сортол тоҥус туйгуна сыйгыныы-сыйгыныы субу курдук диэн сыыбыр кыысытта. Соотата, тоҕо үлүгэрэй, сотом паахататта дуу, үрдүк ааппын үтүө сурахпын, дьырылыйарын ньыргун боотурабыргу, аата-ааттаан айдаанан истэҕэ доо. Мин даҕаны сүнньүм үүттэнэ илигинэ, сүгүн-саҕын буолан, аҕыс былаас уохтаах айталыын куо барахсаны биэрэн ыыттарбын билбэккэ олордоҕум.

диэн күлүү гынан хаҥас атаҕынан хокуоска биэрэн хочоҕолуу олордо. Онуоха туран сортол тоҥус туйгуна ойон пурда уһун сула турба батаһын өрө туппутунан улуу моҕолуруһатын уҥу өттүн дэлтэс кыннары тэлгэдьитэн кэбистэ. Кырынаас обургу онуоха үҥкүлүс күөлэһис кынна да орто дойду олуу дуолана илэ бэйэтинэн чиккэс гына түстэ. Дьэ уонна уордайбыт киһи быһыытынан охсуһардыы оҥостон

таптаайым күүдэҥҥэ көтүдэм диэтэ онуоха туран сортол тоҥус туйгуна биэстэ типпэт бэйэлээх бэрдэ субу курдук диэн харда тылын оҕордо

диэн хонук хоннорбот киһи саҥата иһилиннэ. Дьэ, икки дойду улуу дуоланнара хап курдук хатыһа түстүлэр, иэмэх-талах курдук иэмэхтэһэ түстүлэр. Үөгүлэрэ үөһээ дойдуга иһилиннэ, охсуһуулара орто дойдуга билиннэ, араллааннара аллараа дойдуну атыахтаах уу курдук аймаата. Ол курдук отут хонук устата охсуспуттарын кэнниттэн орто дойду улуу дуолана хабы курдук сылдьан күүһүм-уоҕум баран ыыһык диэн күлгэдийэн биэриэххэ кэннибинэн чугуйан биэриэххэ дии санаан кэннинэн чугуйан биэрдэ онуоха туран сортол тоҥустуй гына өссө эбии ыстаҥалаан өссө эбии киирэн харса суох санаатынан хапсаамахтаан ылла дьэ орто дойду улуу дуолана ону мүччү тутуо баара дуо сортол тоҥус туйгунун соққор холурук өттүнэн өрө мөхтөрөн таһааран уу дьулайынан умса быраҕан түһэрдэ Хабархатын хайа соппутугар хараҥа хааны хардьыгыныы тэптэ, уһун уҥуоҕун урусхал оҥордо, кылгас уҥуоҕун кычымах оҥордо, күлүн киллэрэн күөх далайга күүгүнэччи ытыйда. Дьэ, кыайбыт-хоппут киһи быыһынан аҕыс иилээх-саҕалаах, атааннаах мөҥүөннээх айгыр силик аан ийэ дойдутун диэки айанната турда. Дьулусханнаах дьылуомаҕын халлаан дьуруотугар тура төрөөбө Дьулусхан субуйа сүүрүк дьураахара аттаа дьулуруйар Ньургун Боотур обургу аҕыс иилээх саҕалаах атааннаах мөҥүөннээх атааннаах мөҥүөннээх айгыр силик ааньа дойдутун дьоллоох туонатыгар томтойор тусаһатыгар тиийэн тугу өйдөөн көрдө диэтэргит Үс мас бүтэй көрүөнү үрдүнэн ыстанар үрүмэччи маҥанаттаах үрүҥ уолан барахсан, бастыҥ өһүө баһыгар бастыҥ өһүө баһыгар батара аспыт баалтаанай оноҕоһун түүлээх төрдө төрт сиринэн эмэх буолан эмтэрийэн түспүт эбит. Ону көрөн баран орто дойду улуу дуолана адьарай хаана хааннанна, киһэ киҥнэннэ. Оол курдук олордоҕуна, киҥкиниир киэҥ халлаан киэнэ кынат тыаһынан кырылыы түстэ, куорсун тыаһынан курулуу түстэ. Халлаан бар дьаҕал кыыла супту сурулаан түһэн, орто дойду улуу дуоланын иннигэр чиккэс гына түстэ. Үҥкүрүс күөлэһис кынна да эр бэрдэ элик үтүөтэ буолан чиккэс гына турда. Уонна дьэ сыбы курдук диэн саҥалаах буолан

диэн үҥэ-сүктэ олордо итиччэлээҕи истэн баран дьулусханнаах дьулуо маҥан халлаан дьураатыгар тура төрөөбүт дьулусхан субуйа сүүрүк дьураах аратта дьулуйар ньургун боотур обургу аан ийэ дайдытыттан арахсан барда күнүн сириттэн күрэнэн истэ ол баран истэҕинэ ол дойду одуруунаах отун маһын отчитэ тыһы даймыыт чырылыы сүүрэн тахсан таҥха таҥхалаан часкыйбахтыы сытта

Дьэ, эмэгэ тобуурду иһитик итдик саҥаран иҥэрэн баран үрэл гына үст үлтү ыстатан хаалла. Дьулусханнаа дьулуо маҥан халлаан дьураатыгар төре төрөөбө Дьулусхан субуйа сүүрүк дьураа харааттаа дьулуруйар Ньургун Боотур обургу итини истэн баран дьэ аллараа дойду адьараан аллараа дойду адьарай атамааныгар субу тирээн кэллэ онуоха туран аллараа дойду адьарайа уот уһутаакы обургу хайа хайдыбытын курдук хаспахтаах сыыр быстыбытын курдук сылластыгас сырайдаах соҕотох солох харахтаах дьа аам дьамаан аяҕын анньа анньа атан баран дьэ субу курдук диэн саҥа саҥаран сайгыһыта турда

Дьэ, доҕоор, икки улуу дуоланар хап курдук хатыһа түстүлэр, иэмэх мастыы эрийсэн бардылар, үөгүлэрэ үөһээ дойдуга иһилиннэ, охсуһуулар орто дойдуга биллиннэ, аллараа дойду атыйахтаах уу курдук айманна. Ол курдук дьэ отут хонук орулуур отут хонук охсуспуттарын кэннэ өҥөйөн дьүүллээн көрбүттэрэ ханыын даҕаны килиэ куйахтара хайыта барбатах хара хааннара ханан даҕаны халыйа сүүрбэтэх. Онуоха туран дьэ икки улуу дуоланнар андаҕар бэрсэн Сунньанан ылыаххайын диэн дэ андаҕар тылларын этиһэн кэбистилэр. Аллараа дойду адьырайа уот уһутаакы обургу андаҕарын этээт да ынах ханнын саҕа сыбара харатааһы тобу тоҥолоҕун ортотугар диэри тобулу анньан баран утуйан буккураабытынан барда. Ол кэмҥэ орто дойду улуу дуолана өйдөөн көрбүтэ муус суорун үрдүгэр ойон таҕыста дьонно өҥөйөн көрбүтэ ойбон үүтүн курдук ойбон үүтүн курдук хайааһынан таҥнары да кирилиэс дьалкыйан түһэн турар эбит. Дьонно туран иһиллээбитэ арай туран ханныы эрэ туналханнаах ньуурдаах туйаарма куобарахсан ытаан эймэһийэ ырыата иһилиннэ. Бан

диэн тулалханнаах ньуурдаах Туйаарыбас куо саҥата кыталык кыҥкыныыр ырыата буолан иһилиннэ. Дьэ доҕор уол турдаҕына, ол дойду дьэс эмэгэтэ ойон тахсан татынньахтыы татынньахтыы дьэ сыбы курдук диэн хаһыытаабахтаан ылла.

диэн үрэл гынан үрэ ыстанан хаалла. Дьэ орто дойду улуу дуолана таҥнары жалкыйан түспүт кирилиэс устун аллараа киирэн барда. Ол баран иһэн өйдөөн дьүллэн көрбүтэ холорук утуйбутун киэҥ холорук утуйбутун курдук киэҥ куоҥ уораҕайга тоҕус былас суһуохтаах туналханнаах ньуурдаах туйаарыба куо икки күөнэ көҕөччөр аттаах күн дьирибинэ бухатыыр икки хаҥас илиилэриттэн харҕаланан олороллор эбит Оройунан оонньуур орто дойду улуу дуолана киирэн кэлбитигэр ойон турдулар уонна дьэ сыпы курдук чиэн көрдөһөр ааттаһар тыллаах буолан биэрдэ күөнэ көҕөччөр аттаах күн дьирибинэ бухатыыр. Көр буу көр буу Уран қай сақа улу долан

диэн көрдөһө турда. Онуоха туран оройунан оонньуур орто дойду улуу дуолана уһун сула батаһын өрө көтөҕөн баран үрэл гына үнтү ыстанан хаалла. Дьэ күн дьирибинэ икки, туналҕаннаан ньуурдаах туйаарыма куо икки, улуу дойду улуу бахатыырын субу курдук диэн уруйдуу айхаллыы хааллылар. Дьэ бо